Җәмәгать, гамәл-гыйбадәтләребездә, әйе, шушы ниятләребезгә игътибарлы булсак иде. Мәсәлән, безнең әгәр дә китапларны ачсак, һәрбер гамәл-гыйбадәтнең инде иң төп шарты, ул да булса ният булып торадыр. Ягъни һәрбер гамәлне, гыйбадәтне кылыр алдыннан куела шарт итеп нәрсә? Дөрес ният. Ягъни ниятең дөрес булу. Мәсәлән, намазны да ачыйк. Әгәр дә, мәсәлән, иртәнге намазны укырга теләсәк, безнең инде намаз уку китапларында инде язылган ниятнең безгә инде рәвеше, тәртибе. Һәм инде әгәр дә без аның мәгънәсенә төшенеп карасак, анда нинди сүзләр? Иләһи ният кылдым. Я Раббым, үзеңнең ризалыгың өчен. Әйе, шушы ике рәкагать иртәнге намазымның ике рәкагать сөннәтен укымакка, халисән лилләһи тәгалә, йа Раббым, бары тик Үзеңнең ихлас күңелдән, бары тик Сиңа ихластан, риядан түгел, дип, ниятләребезне барлыйбыз. Һәм инде бу, чыннан да, җәмәгать, гамәл-гайбадәт кылар алдыннан ниндидер бер рәвештә ниятләребезне барласак, әгәр дә ник ниятләребезне тәгаенләп кулсак, бу, иншалла, нур өстенә нур булыр. Һәм инде бу бик хәерле гамәлдер. Һәм бу урында әйтеп китәргә кирәк, мәсәлән, яңа гына дингә баскан кешеләр шулай бит, яки якына, яңа гына намазны укый башлаучылар, я кемаса олы яшьтәгеләр, ә гомумән һәрбарчабызга да, әгәр дә шушы ниятләребезне телебез белән барлап, йөрәгебезне яңадан да яңартып, калебебезне яңадан да инде Аллаһ Тәгалә каршында хошугълыкны, әйе, шушы түбәнчелекне Аллаһ каршында күтәрә алсак, инде бу, әлхәмдүлилләһ, хәерле. Ягъни бу урында әйтергә кирәк, ягъни без ниятебезгә булышырга кирәк. Ниятебезне тәгаенләп, әйе, телебез беләнме, яки дә булмаса, инде китаптан карапмы, ягъни шушы рәвештә булышу хәерле гамәл булып торадыр. Һәм менә шушы урында да әйтергә кирәк, телебез белән калебле калебебезгә булышу, телебез белән ниятебезне тәгаенләргә, билгеләргә булышу, бу бик хәерле һәм күркәм гамәлдер. Һәм инде һәрбер гамәл кылыр алдыннан, я инде кабатлап әйтергә кирәк, ягъни һәрбер гамәл кылыр алдыннан ниятләребезне тәгаенләп, яңадан да телебез белән әйтә алсак, ул инде җәмәгать кайдадыр инде аз гына тәгаенләп тә китмәс, бетермәбез. Әмма ләкин шушы күңелләребезгә телләребез белән ниятләребезне барлап, тәгаенләп булышсак, инде хәерле нур өстенә нур булыр. Һәм инде Аллаһ Субхаһу Тәгалә безгә иң беренче чиратта гамәлләребезне, гыйбадәтләребезне кылыр, кылыр алдыннан ниятләребезне дөрес кылсын, ниятләребезне ихлас кылсын, Аллаһның ризалыгына ирештерә торган ниятләр булырга насыйп әйләсен. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдисенә таянып, һәрбер эш нияткә карап билгеләнә, һәрбер эш нияткә карап әҗер-савабы бирелә дигән шушы хәдискә таянып, инде ниятләребезнең мөхимлеген аңлыйк.